Oku mbireeba nekuhikibwaho Advocate for Youth abarikuhisyaho akatabo aka National High School Magazine. Creating the opportunity for us to shine. Nkuruka ey'omu mahuro gaitu agacencwire, puroguramu nibagyeta Oku Mbireeba. Niinyenda kutoora omugisha ogu kubaramutsya nti musiibire gye baasebo na baanyabo. Mwebare kutuhagira kandi mwebare kutureeba. Mwaka mutakutureeba aha kataro. Kandi mwebare kutuheereza omu Ku Mbireeba. Ezi z'Oku Mbireeba ezimwe twena n'ezaitu kwonka nyowe nizindabamu. Mbaire nimbagira nti next time tuza kutaho amaisho abiri ebe Oku Kubireeba. nitubireeba tuta abajungu baine ekigambo eki bakweta ngu ni table manners ari ebintu ebi turagume nitugarukamu kwenda bireke kutushwaza obumwe n'obumwe aka noogyenda otayaya okirugayo abaana bakuha eiziina

Nahabweki erizooba niinyenda tugambe aha kigambo ekirikwetwa ngu ni table manners. Ni bintu ki ebi oshemereire ku- ou otayayire ninga otayayise ninga oine abaana baawe ebi toshemereire kukora aha- aha- aha- aha- waaba noorya ori aha dining. Hariho ekintu dining ti- ti- ti ey'omuka owaawe aa. Oba ori aha mbaga mushutamire abantu emeeza eza rawunda noba oine abantu muriyo nimurya hamwe hariho abantu ekintu kibakukora munonga niinyenda nkibagambire imwe abarakihurire imwe abariyo nibandeeba nimwo mukigambire abanyabuzaare banyu abanyabuzaare banyu mukigambire bamwe mubakite beene abaijukuru banyu bakigambire okutura omu bi ayi maama nikyo kintu kikuheerukayo ahansi ya Ruhanga okutura omu bi. Waheza kunywa soda ngu ya soda agaruka. Ogwo omwoyo ogwo omwoyo ogwo kuruga omunda n'ekintu kibi. Washanga omuntu aine ememe mbi na- nabaasa ku- kutunga ekizibu. Nonyetegyeza? Atandika kutunga ekizibu. So okutura omu bi kuroosa. Toothpick ni nungi munonga nituzenda ziri aha meeza. Kwonka nyenda abantu ku muraabe muri aha meeza nk'egi muriho abantu bana, iwe norya sipiidi nk'omuntu witu wutakwenda kugamba kurya sipiidi ku oraheza kurya ogumisirize n'enyama zaawe omu maino abantu boona babanze barye baheze obone kutandika kwiha enyama omu maino akanwa k'omuntu manya abantu nibenda kukareebamu. Ahabw'okuba niiwe wenyini oriyo nakakoramu tokukamanya, kandi tihariho akanwa kanunka gye. Nahabw'ekyo reka kutandika abantu nibarya, wareeba oriyo baine enyama zaabo aha siyaani hati oriyo nobongyereramu ezaawe. Wetegyereze, ai Mukama! Bariyo nibananka, reeba reeba reeba reeba, oriyo nogira enanka, obumwe nabukwata abwihamu aguma nabusiiga ahansi, nabwihamu nabusiiga ahansi, nabuteeka nk'aha saventi. Allow people babanze baheze kurya mwena mutandikire hamwe so that kwonka reka abandi baaba batakariire please gumisiriza kuraabe abantu nimurya mwamurya aha meeza nimurya otaimukaho kandi kuraabe may be oine ahu orikuza otakaimuki obagira oti excuse me na nimbasaba munyikirize haine ei nikwenda kuza mbareke mureke kuguma nimutsiga abantu aha by'okurya mukaimuka omukagyenda oze aha sink otandika. Oriyo nogamba ee mbwenu mbwenu hati otandika manya ogazamu amaino oba nowe warya ki Ai bambi ngaha nimubiiha ngaha nimubiiha harimu abantu batingambaho mutingambaho ebintu byokunaaba omukanwa mukacwera omu sinki Sikita hakiri hati manya abantu baheza kurya abamwe nangwa tibari ha dining bari omu sitting room hati kumwaheza kurya ebyokurya biri ahagati yanyu hati orya nanaaba yareta ebaafu omwana ariyo nakushukyera hati kwaheza mpu oriyo nocwera omu baafu mpu no nituza kukirwanisa tuza kubirwanisa tugaruke omu buteeka tugaruke omu buteeka hariho ebintu byawe emize yawe eyokukora kwonka etashemeriire kukora omu bantu. ei otashemereire kukora omu bantu toshemereire kwija aha dayiningi ojwaire busha toshemereire kugira ngu ekyoya kyakwita aha dayiningi tihariho kyoya ekyo niinyenda tukikirizane kukomorora amapeesa okazuura esaati okagiteeka okwo okarya ojwaire busha ngu ori omu nakara oti ngu ekyoya kyanyita nothing hatarigira omuntu waaza aha meeza yaawe kaaba ari omugyenyi omugyenyi tihaija amugambire garukayo ojware. Otariize aha dayiningi ojwaire busha. Wanyetegyereza? So emboozi zibe enkye aha by'okurya zitaba nyingi munonga. Ku oraabuuze, oreke omuntu abanze yaaheza kumira abone kugarukamu. Twine ekintu ky'abantu mutaahire omu maka g'abantu. Okaza kuhika omuka, waazuura sokisi, waazuura enkaito zaawe waazitsiga aheeru hati waija na sokisi. Hati ku waija, waaza omu ntebe y'omushaija, entebe agiguzire wani miriyoni. Amaguru. Amaguru. Mureke kuteeka amaguru omu ntebe. Amaguru tigakuza mu ntebe. Ekyo n'eky'okubanza. Hati abantu nimukwata ezi tishokisi, akanu ka, ka, ka, ka, akameeza aku bakweta kofi. Akameeza ako n'ak'okuriiraho. Hati omuntu a, a, ariyo naagaaniira akataireho amaguru na sokisi. omu nju y'abandi omu nju y'abandi omuntu oshutami ab- ebigyere ti by'entebe ebigyere n'ebyahansi ebyo ebintu nitwenda tubyegyesa nitutunga obusingye so tikuraatayayira omuntu Huh? waabikooreba noogaruka ninga niiwe ogye eki waamwegaho aha kimanyi Amanya eteeka eri naaraaramu, omuntu orya akaatwaza. Ndi aha mugyenyi ki ndaabaire naagarukire, ninza kugamba aha bagyenyi, imwe ku mukutwariza abagyenyi kwonka turi aha kigambo kya table manners. Ebintu ebitakukorwa aha dayiningi, ebyo nibyo nibakora ki? Ku oraabe nootaha ebyokurya ori aha dayiningi, diishi eri ahagati yaanyu, iwe oba okira oteekaho entonga mukaaga z'enyama. omukono get excuse me nani nkushaba disi egi kwonka oreke kwimuka aha dining agaranga omuntu nimuka aha dining abatambuka agikwihamu ashukaho hati ebyokurya bipanga biza ahaiguru kandi obu ebyokurya biri aha taho ebikye nikwo barya ogume noyongyeraho ogume nituza kwega anyway nikwo nkubireba eshaaha zakwiha iwe nobireeba ota. Oku mbireeba yaaba neekwikibwaho Advocate for Youth abare okwitsyaho akatabo aka National High School Magazine. Creating the opportunity for us to shine.